Mae'r cyrn yn mygu er pob awel groes. A rhywun yno weithiau'n sgubo'r llawr ac agor y ffenestri, er nad oes neb yno'n byw. ar ôl y chwalfa fawr. Dim ond am fis o wyliau, mwy neu lai, yn Awst er mwyn cael seibiant bach o'r dre. A throi o gwmpas dipyn. nes bod rhai yn synnu'n gweld yn symud hyd y lle. A phawb yn holi be sy'n peri o'i hyd i ni sydd wedi colli tad a mam, gadw'r hen le. a ninnau hyd y byd. Ond felly y mae hi, ac ni wn paham. Onid rhag ofn i'r ddau sydd yn y gro. Synhwyro rywsut fod y drws yng nghlöf. A dyma ni yma, yn agos i Ryd Ddu, yng nghanol yr Wyddfa i chriw. Ac mae'n amhosib dod yma heb glywed geiriau TH Parry Williams, achos oedd yr ardal yma yn gymaint rhan o'i fywyd o. Ti'n iawn, a sdim ots lle ar ei lefed dros y byd, oedd e'n gwybod bod e'n methu dianc o fan hyn.
Ganed TH Parry Williams yn nhŷ'r ysgol Rhyd Ddu, ger Bedd Gelert, ym 1887. Roeddwn un o chwech o blant, a'i dad o oedd yr ysgolfeistr. Pan oedd o'n un o'r ddeg oed, Enillodd o ysgoloriaeth i Ysgol Porthmadog, a bu rhaid iddo fo adael Rhyd Ddu am y County School.
Roeddan ni mor hapus gartre, dych chi'n gweld, y teulu gartre, ac wedyn finna'n mynd i dŷ lodging yy hollol ddieithr, ac felly yr oedd yr yy y newid yn newid go fawr ac yn dipyn bach o gyffro yn fy enaid i, mae'n sicr gen i. Does na'm dwywaith bod Rhyd Ddu ac Eryri wedi dylanwadu'n drwm iawn arno fo. Yym, yn sicr mi oedd o'n ysbrydoliaeth lythrennol i waith. Parry Williams. Yr hiraeth oedd o'n ei deimlo ar ôl gadael Rhyd fu yn gynnar iawn wrth gwrs yn un ar ddeg oed, hefyd yn fynegiant o ryw gyflwr mewnol iddo fo.
Un o themâu amlwg i waith e yw ei deimladau fe tuag at yr ardal hon. Sdim ots ble roedd e yn y byd, ac fe oedd e'n un am deithio, oedd e'n gwybod Taw i fan hyn oedd e'n perthyn. Er, doedd y berthynas honno ddim yn un esmwyth bob tro. Wedi'r cwbl, siarad am ddianc mae e'n neud, ni allaf ddianc rhag hon, wedodd e. Ac os 'y chi eisiau dianc, yna chi bown o fod yn teimlo'n gaeth. Ma' 'na hiraeth yna oes ma' 'na fo isio bod adra ond nid yr hiraeth rhamantaidd chwerw felys 'ma 'di o. Mae o rwbeth yy llawer dyfnach na hynny 'c'os 'dach chi'n cofio yn y gardd yym hon pan deu' mi glywa grafangai Cymru'n dirdynnu fy mron brifo mae o wrth deimlo yr yym Cymru yn gafal ni fron 'di o 'di o ddim isio deud y gwir mae o fel sa'n groes i'r graen mae o'n ca'l 'i dynnu.
Mae Barddel Waldo yn sôn am berthyn, ond perthyn i ardal o achos i phobl mae e'n neud. Y mynyddoedd a'r creigie a'r afonydd oedd wedi hangori yng nghalon TH Parry Williams, doedd y bobl ddim yn cael lle blaenllaw 'da ge bob tro.

Fysa rhywun yn disgwyl wrthod adra o'i grwydro. Mae edrych ymlaen at fynd i dŷ'r ysgol hy basa TH Parry Williams. Ond rywsut, dan ni'n cael yr argraff mai yma, yn ffarm yr oerddwr, cartra'r teulu ar ochr ei fam, oedd o'n timlo fwya' cartrefol. Be felly oedd apêl yr oerddwr iddo fo? Mae rhei'n barnu mai dod yma i gael llonyddwch oedd o. A gynta'n wrthwynebydd cydwybodol, a'i frodyr wedi mynd i ymladd. Tybed a oedd hi'n rhy anodd wynebu pobl yn rhydd fu?
Bardd eitha mewnblyg, dwfn, myfywiol ydy o yn y bôn a ch'mod faint wneith pobl ddyfynnu o gerddi fel Tir Ysgol a Llun y Cadair, mawr dlws ydy'r rheiny 'lly. Eto i gyd yy nid dyna 'di'r TH Parry Williams go iawn. Ac wrth gwrs oedd y dyn ei hun yn ymddangos yn ddyn ofnadwy. Trio hawddgar a hyfryd oedd, ch'mod, so chi'n meddwl so byth yn wylltio neb na dim byd, o'dd o mor hawddgar a hyfryd.
Mae gadael i ôl yn bwysig iddo fo, yn obsesiwn bron. Ac yn un o'i gerddi, Moelni, mae o'n deud fel hyn, Ac os bydd peth o'm defnydd yn y byd, ar ôl yn rhywle heb ddiflannu'n llwyr. Wel yma, mewn beudy ar ffarm yr oerddwr, mae e 'di gneud hynny. Mae e 'di gadael i ôl, dim ar ffurf cerdd, ond ar ffurf i enw wedi cael ei gerfio, TH Parry Williams, 1921. Yma i Aberystwyth y doth o i'r coleg, a graddio yn y Gymraeg ag yn Lladin. Oddi yma, a thoeri dychen i Sorbonne ym Mharis ag i Freiburg yn ne'r Almaen. Fel i dad, o'dd o'n ieithydd wrth reddf. Ond hefyd o'dd gynno fo ddiddordeb mewn gwyddoniaeth, ac mi gofrestrodd o ddwywaith ar gwrs efo golwg ar fynd yn feddyg. Ond nôl at y Gymraeg y do'th o yn y pen draw. Mae 'na dystiolaeth yn sicr yn i ysgrifa fo yn enwedig bod gwyddoniaeth yn yn ddiddorol iddo fo hyd ddiwedd ei fywyd. Dynoliaeth y peth, hynny yw, y cyffwrdd â dynoliaeth yn yr amrwd megis. Ie. Ac roedd o'n apelio'n fawr iawn ata i redeg honno.
TH Parry Williams oedd y bardd cynta eriod i ennill y dwbwl dwbwl, sef ennill y gader a'r goron yn yr un Eisteddfod ddwy waith, yn 1912 ac yna wedyn yn 1915. Yn Steddfod 1912, cyn dyddie'r system sain soffistigedig, chlywodd e ddim mo'i ffug enw, Llinor, ar y cyhoeddiad cynta'. Yn wir, dim ond ar ôl i'r gynulleidfa ddechreu weiddi fe mas y sylweddolodd e bod isie iddo fe godi ar 'i drad. Yn 1915 wedyn, yn ôl Cynan, I dad e nath hi gynrychioli fe yn seremoni'r coroni. Ro'dd Tiege Parry-Williams yn fishi ar y caneuau gwair. Ond y prynhawn hwnnw, i'r cae gwair, fe ddath teligram yn dweud yn wir bydde raid iddo fe fynd i'r Steddfod ddydd Iau, am ei fod e wedi ennill y gader hefyd. A churo Hedd Wyn ymhlith eryll.
Bu'r blynyddoedd yn dilyn y llwyddiant eisteddfodol yn gyfnod llewyrchus iawn o ran ei greadigrwydd o, ac mi ddoth y soned yn nodweddiadol o'i waith.
Pan fod eisiau esbonio beth yw soned, mae rhywun fel arfer yn dweud bod rhaid cael pedair llinell ar ddeg Pob llinell a'r un faint o sillafe, fel arfer, deg, a bod eisiau patrwm odli pendant, gyda'r ddwy linell ola' yn odli 'da'i gilydd. Falle aethoch chi 'mlaen wedyn i ddweud ei bod hi'n wreiddiol yn dod o'r Eidal. Ia, ond pan ma' TH Parry Williams yn defnyddio'r ffurf, mae o'n gwneud iddi swnio mor Gymreig â'r englyn neu'r cywydd. Yn arbennig y ffordd mae o ei hun yn deud y llinellau. Maen nhw'n swnio mor urddasol rywsut. Mae dipyn o gamp gwneud soned dda, dw i ddim yn dweud bod y sonedau fi reit da, cofiwch, ond mae dipyn o gamp gwneud un sydd yn cyfri ac yn cydio. Hen batrwm, ac dw i'n ffond ofnadwy ohono fo, oherwydd i batrwm ac oherwydd i gaethiwed mewn ffordd.
Mae'n ddigon rhwydd esbonio beth yw soned. Mater arall yw esbonio beth yw rhigwm. A dyna beth mae TH Parry Williams yn galw sawl un o'i gerddi, yn enwedig y rhei ar ffurf cwpledi. Ond nid cyfeirio at y ffurf mae e'n neud. Allwch chi ddim dweud, mae gan rhigwm hyn a hyn o linellau ag yn y blaen. Na, gair yw rhigwm am gân ysgafn, rhywbeth syml, ffwrdd â hi. Wel, mae'n ddigon rhwydd i TH Parry Williams ddweud 'na am ei waith ei hunan. Ond all neb sy 'di clywed i reygymau fe 'i galw nhw'n ffwrdd â hi. Maen nhw'n gerddi crefftus a hardd sy'n dweud pethau o bwys.
Beth yw'r ots gen i fi am Gymru? Damwain a hap yw fy mod yn ei libart yn byw. Nid yw hon ar fap yn ddim byd ond cilcyn o ddeiar mewn cilfach gefn, ac yn dipyn o boendod i'r rhai sy'n credu mewn trefn. A phwy sy'n trigo yn y fangre dwedwch i mi, Pwy ond gwehylion o boblach, peidiwch da chwi a chlegar am uned a chenedl a gwlad o hyd. Mae digon o rhain heb Gymru i'w cael yn y byd. Rwyf wedi alaru ers talm ar glywed grŵn y Cymry bondi grybwyll yn cadw sŵn. Mi af am dro i osgoi ei lleferydd a'i llên, yn ôl i'm cynefin gynt am dychymyg yn drên. A dyma fi yno. Diolch am fod ar goll. Ymhell o gyffro geiriau'r eithafwyr oll. Dyma'r Wyddfa a'i chriw, dyma lymder a moelni'r tir, dyma'r llyn, a'r afon, a'r clogwyn. Ac ar fy ngwir, dacw'r tŷ lle'm ganed, Ond wele rhwng llawr a ne, mae lleisiau a drychiolaethau ar hyd y lle. Rwy'n dechrau simsanu braidd ac meddaf i chwi, mae rhyw ysycdod fel petai'n dod drosof i. Ac mi glywaf grafangau Cymru'n dirdynnu fy mron,

darllen y farddoniaeth yma i fi a'n chwaer pan oedden ni'n eitha ifanc a deud y gwir a dyna lle nes i glywed barddoniaeth TH Parry Williams y tro cynta a be oedd Dad yn neud fel aelod o'r grŵp Hogia'r Wyddfa oedd cyfansoddi cerddoriaeth a defnyddio geiriau'r bardd i greu cân felly ond oedden ni'n clywed bob un yy o'i gerddi eryll o hefyd gan Dad a dyna sud fesh i wedyn yy yn ffan o'i waith o.
Ar ôl iddo fe fod yn ddarlithydd yn y Gymraeg yn Aberystwyth, hysbysebodd y coleg am swydd athro yn yr adran. Roedd TH Parry Williams ag un arall yn y ras, ac roedd tipyn o ddiddordeb yn y penodiad. Gyda phapurau newydd fel y Caernarfon and Denbigh Herald yn ffyrnig yn erbyn y bardd, Fe oedd y math gwaetha o ddihiryn, medden nhw, yn heddychwr ac yn bagan, oherwydd erbyn hyn oedd wedi troi gefn ar grefydd y capel.
Mae gen i Dduw hollol i mi fy hun, ac nid ymyrir a'i ragluniaeth ef, ac yn y blaen. Ac mewn rhyw gân arall, soned rwy'n meddwl, rwy wedi sôn am ryw fod yn hanner yn hanner. Methu bod yn Gristion a methu bod yn bagan, hynny yw rhyw ddyn hanner yn hanner felly o safbwynt y profiadau crefyddol.
Yn 1920, wedi'r Coleg ohirio'r penderfyniad am fisoedd, pagan neu beidio, penodwyd TH Parry Williams i'r swydd, a gwireddodd hen ddymuniad o ddod yn athro yn y Brifysgol. Roedd e'n ddarlithydd uchel i barch, a'r myfyrwyr yn rhyfeddu ati ddawn e fel athro. Pari bach oedd ymwn i alw fe'n hoffus, a fan hyn fuodd e tan ei ymddeoliad yn 1952, dros ddeng mlynedd ar hugain yn ddiweddarach. Roedd teithio dramor yn beth cyffredin iddo fe, ond ag ynteu wedi bod i bellderoedd byd nid unwaith ond ddwywaith, fe sgrifennodd e Duw yn unig a ŵyr pa beth a barodd i mi wneud peth mor rhyfedd. Aeth ar daith yn 1925 ac yna wedyn ddeng mlynedd yn ddiweddarach. Ac yn lle treulio'r haf yn Rhyd Ddu, dewis mynd i lefydd mor bell â Santa Fe a Rio de Janeiro. Roedd yr hen ysfa grwydro wedi ail-afael arna'i, a dwi'n meddwl mod i isio rhoi rhyw dreial arna fi fy hun. Rhyw ymaberthiad, dw i'n meddwl, a barodd i mi fentro a mynd am dri mis o olwg pawb a phopeth a bod ar 'y mhen fy hun Heb neb yn gwmni, ond rhyw gwmni fyswn i'n taro arno ar y daith.
Ond doedd unigrwydd ddim yn beth dierth iddo. Mae'n sgrifennu yn ei dyddiadur, Heddiw, yr wyf i'n unig iawn, ond yr wyf wedi arfer bod yn unig erioed. Ond wedyn, mae fel se fe'n cydnabod na fydd e eisiau teithio mor bell eto, pan mae'n gadael y môr tawel, gan ddweud, A minnau'n newid,

Yn ei gerdd, Yr Esgyrn Hŷn mae o'n gofyn y cwestiwn, Beth ydw i ti a minnau frawd, ond swp o esgyrn mewn gwisg o gnawd? Mae o'n un oeddwn i'n chael hi'n anodd derbyn y fath beth ag atgyfodiad. Does 'na ddim rhyfedd felly bod y diwedd yn ddiwedd go iawn iddo fo. Ni wnawn wrth ffoi am byth o'n ffwdan ffôl, ond llithro i'r llonyddwch mawr yn ôl. llonyddwch hwn ac hynt a llonyddwch hynna wedyn a dyna di'r dychwelyd yma ynde ch'mod dy'r un byd ond rhyw gysgod craith dyna mae o'n ddeud a wedyn er bo honna yn llyfn o ran ei chrefft yn glasurol o ran ei harddull eto i gyd ma'r hyn sydd ynddi hi yn ddychryn i ryw un chydig bach. Yn aml iawn ar ddiwadd cerdd ma' 'na glec 'di rywun ddim cweit yn 'i disgwyl ar ddiwadd. Tir ysgol er enghraifft hynny di, ma'r ma'r linell ola jyst y- yn yn taro rywun a dwi cofio clywed honno tro cynta ac jyst yn tynnu'n anadl i i i ffwrdd y- ynde. Dwi jyst yn ffan enfawr o'i waith o.
Yn 1942, ac yntau'n hanner cant a phum mlwydd oed, daeth tro ar fyd y dyn unig pan briodydde ag Amy, Ac yma, yn heol y gogledd Aberystwyth, roedd y ddau yn byw. Mae'n amlwg fod 'na ddealltwriaeth greadigol ganddyn nhw, oherwydd cywaith rhyngddyn nhw yw'r gân enwog 'Beth yw'r Haf i Mi'. Fe'n sgrifennu'r geiriau, a hithe'n gyfrifol am y gerddoriaeth.
Beth yw'r haf i mi? Dim ond hirlwm ers pan gollais di.
Ni wedi clywed yn barod am TH Parry Williams, y cynganeddwr, y sonedwr, y rhigymwr, a nawr fel cyfansoddwr geiriau caneuon. Ond fydde'r darlun ddim yn gyflawn heb sôn damed amdano fel awdur ysgrife. Perffeithiodd e'r ysgrif, sef darn o ryddiaith sy'n cymryd rhyw un digwyddiad bach er mwyn myfyrio ar rywbeth mwy. Ac mae ysgrifau fe fel yr un sy'n agor wrth sôn am ei fotobeic, y KC16, a oedd yn feiddgar o fodern yn ei ddydd, yn glasuron erbyn heddi. Er cymaint i gyfraniad o fel bardd, i mi, TH Parry Williams, yr ysgrifwr sydd fwya' pwysig. Yn sicr iawn mae ddylanwad o fel awdur rhyddiaith yn reit drwm ar awduron sy'n sgwennu yn Gymraeg heddiw 'ma. Mi fuodd 'na, yn y Steddfod Genedlaethol, duedd ar un adeg i Os o gystadleuodd ysgrif Ennill T H Parry Williams ac yym do'dd neb yn gallu neud ti Ennill T H Parry Williams yn union achos yy yy fo oedd yy ma' mae'n mae'n gwbwl unigryw.
Yn rhai o'r ysgrifau yma, mae o'n cael y cyfle i fynd ati i grynhoi feddyliau ynglŷn â'r broses o greu cerddi. Iddo fo, antur enbyd ydi myfyrio i'r pererin llenyddol fel y mae o'n galw'i hun, ac mae o'n rhoi'r pwys mwya' ar sŵn geiriau. Medda fo, trwy'r glust, ac nid trwy'r llygad, Y mae geiriau bardd yn treiddio i ymwybod dyn.
Fysa chi'n tynnu llun map o lenyddiaeth Cymru, fydde TH Parry Williams mor fawr â'r Wyddfa arno fe. Mae lais e mor gadarn. Ti'n iawn, achos ti'n cofio ei eiriau fo. Ac os bydd peth o'm defnydd yn y byd ar ôl yn rhywle, wel does 'na ddim angen yr 'os' 'na, mae o wedi gadael ei ôl.
Fysa barddoniaeth na rhyddiaith Gymraeg ddim yr un un heddiw heblaw am TH Parry Williams.

Nid oedd ond llymder aneal byd di goel o gylch fy ngeni yn Eryri draw. Fel petai'r cewri wedi bod erioed yn hir lymhau'r llechweddau ar bob llaw. A thros fy magu drwy flynyddoedd syn bachgendod, Yn ein cartref uchel ni, ymwasga i henffurf y mynyddoedd hyn, nes mynd o'i moeli mewn i'm hanfod i. Ac os bydd peth o'm defnydd yn y byd ar ôl yn rhywle heb ddiflannu'n llwyr, a'i gael gan gyfaill o gyffelyb fryd, a'r siawns wrth oddre'r wyddfa,